Nyako wacho bedo. Yes.
Bwana ndalo mana rado kodi, bwana ndalo mana rado kodi kama ntiere kanyido, tinyalo paro. Anyalo paro gino maber.
Bwana ndalo go bwana ni dero marach. Na dero, in fact na dero wek para na. Mm. Mere manyalo kata maka. Mm, mere ma kik maka.
Mere manyalo kata maka.
No, we digo.
Aseweya.
Apingi niya.
Eh. Ngima ni usebedo marach e moloyo jomamoko. to moloyo bende jomamoko mosebedo maber moloyo jomamoko eh. to kata ngimane nyalo bedo marach moloyo kata ng'at machielo kata eh. ng'ama chielo ngimane osebedo maber moloyi kata eh. moloyo jomamoko bende eh. but in owuon eh. gima ng'e ni somo to kisomo lakini atema an kuom joma odhi ah, wasewacho ni temo an kuom joma odhi gima ng'eyo ma anyalo wacho ni eh. temo eh. ok en temo eh. en trial trial ok en tembo yeah. but en trial nikech yeah. Mm. kama sombi ogike yeah. ok inyal wacho ni tembo mm. tembo no ichalo ng'ama iyanyo ginene kama lasma kama somo ta somo somo ta somo mm, again yeah. but en temo itemo yeah. Ok en temo but en trial. Okoni tu ka gijo piny dhano. Yeye ndiye kata officers moko ma se wuothe ma ji onge ka donje ka donje gi koti. Gima diere is one thing. What? Sane nyaka na chak ne. Iwacha ni? Iwacha ni? Gima diera. One what?
Is one thing. One thing.
Akuba.
Akuba. Chamya. Gima diera no is one thing. Yes. Ne ang'eyi very recently. Eh. Kionge gimoro. Mm. To sana neno ka lweti osechako pong'. Idong' ineno. Nitie gimoro ma lweti osechako kedo. Ok ni lweti osechako pong'. Mm. Lweti osebuk, ochiri kata pukore.
Yudewe pako ni kwada. Ah, ne igole Nyasaye. Wa wa ne mach.
Sawa. Eh.
Ang'o mosetimore e ngimani? E ngimani. Mm.
Kaka asebedo gi pesa koso mwandu moseluwa.
Mano moselu. Ng'eni inyalo bedo ang'o osetimore e ngimana. Mwandu dak luwi bwana. In ok in nyamgodho wuon Ombare. An an Mwandu an luwi. gi gimoro. Ne.
Ah.
Kata kisungori ni mwandu luwi ne kaka badatar. Ta keto mane wi mesani. Koro ne a- anyani. Ang'o imanyi uduvi? Tema ne ka gimi ywe kama dhi ne ka kamera dhi gine. Ywa ywe. Jodala wa manga madege pesa lakini ukweta bale batu de kubera yue kata mane ma ma maya wani kachaya maya wani kachaya bwana koro gikanyo yise jopiny na mwandu misebedo go mwandu misebedo go gikanyo bucha
An bucha ni mana kuongo bedo go bucha mineno ni. Bucha ni. Bucha ni. Eh. Maka songo denyo ni bu bucha. bucha. Dogo ti lunga na kare ya mori ko kare ko ti mori. Iluwa ah, luwa ne bucha. Iluwa ne bucha. Eh.
Ko ti keto dun diwa. Ah gido luwa luwa ne bucha. Bucha.
Eh. To gi gi ke songo luwa ni bucha ni. Bucha ni. Yeah.
To bucha. Ah, ah, bucha maana kore dhima bas to wa make story ngine story short yeah. koro kaka nachako bedo gi pesa mm. an buchari ne mana yawo hmm. koro ka buchari no naseyawo to nokwongo gol ma picha ring'o gi picha dhiang' koro ji kobiro buchari nigore picha ring'o gi eh, picha dhiang' at the same time golo picha ring'o moket ma ring'o mani kata steak ler steak ong'ado ong'ado keti matungo ong'ado ong'ado keti nie gi chien then dhiang' bende ogor kae oh yeah koro joma no mondo ng'e there is something inside yeah mar bucha mar bucha uh-huh.
kare onge mm-hmm. koro ni kijana mdogo kuna kitu hakuna gini imeisha taleta kesho Kijana mdogo, kuna kitu imeisha, nitaleta ke kesho. Kesho. Kore ngeni ki penjo to nyaki we deposit. Eh. Ako ni ringi do no kali ngale ler ki ngiyo kata kore kare gi masa ya ukanyonge. Oya.
Ai gi masa ya ukanyonge. Machine ya. Hmm.
Injine biro to penjo ringo iri. I penjo ringo ira.
Kaji usibiro go penjo ringo iri. Eh. to in inyisogi ni ring'o to nitie Ring'o to nitie.
kokadhi omo ring'o rumo ruma sani sani Ring'o ru- ng'eny Nairobi Kenya kitang' koro mojanja. gin- nikech being ni koro jogo trust To trust. giweni deposit Eh. giweni pesa Nikech dire moko bende asebedo bishop e kanisa moro. Koro ing'e ni aja tij ruoth. koro giweni pesa Giwena pesa. Aha, bang' ka giseweni pesa Koro ineno pesa mane giwena ni? Mm. Gino we matin matin ma pesa ogik 50,000. tools ne an go mag pimo ring'o gi mara mora Oh, yeah. mae mana dhi awero Mm.
ka nasedhi awerogo make sure ni sochiko otieno ring'o osedonjo Yeah. koro joma nobiro manyo ring'o mowe deposit ga Eh, midhi wero gi pesa. joma dhi awero gi pesa gi Oh, yeah.
koro koro iwe ring'o mar pesa kilo kilo achiel kibiro tadiyo kilo chago kumbona tang'ado ni nus Macheni koro ng'eni nitie gima inyalo wacho kane eh. ng'eni wantiere e media eh. but nitie gima inyalo wacho ma kata bucha neno inyalo lor kiny eh. koro mos nikech wacho kamano nene dio kilo adio kilo mokumbe mokumbe ne ng'ato ok bi biro ng'ato noko nene ng'eni kacha nago gar dong kacha tane mane kende koro sani semeyo inyalo wuoyo ka kier koro ng'eni